Йолдызлар тирәсендә әйләнүче планеталар. Күк йөзендә гизүче метеоритлар. Дәү газ һәм тоз болытлары. Һәм миллиардларча йылдызлардан торган галактикалар. Галәм. Бик иске заманнардан бирле адам баласының игътибарын алучы иксез шиксез бушлык. Эшендә яшәгәнебез галәм әле дә шишелмәгән серләр белән тулы. Олы серләр ташучы күк җисемнәренең берсе дә дөньяда тормыш чыганагы булган йолдыз Кояш. Бу фильмда шиксез кеш иясе булган Аллаһның Кояшны ис китәрлек яратуы белән барлыкка китергәнен үрнәкләр аркылы аңлаячакбыз. Көнебез технологиясенең алга китеше белән галәмнең беленмәгән яклары бер-бер уртага чыгып бара. Саннары 100 миллиардтан да артык булган галактикалар үз эчләренә Җир йөзендә бөтен кым бөртекләреннән дә артык булган күп кенә йолдызларны алырлар. Галактикалар нәкъ планеталар сыман үз орбиталары буенча хәрәкәт итә. Үрнәге Дөньябызны үз эченә алучы һәм Сет юлы исемле галактикабыз бөтен орбитасын 250 миллион ел эчендә юл аша үтәр. Шулай ук галактикабыз галәм эчендә секундына 225 миллион километр шак катырлык тизлек белән хәрәкәт кылыр. Сет юлы галактикабыз кебек Башка галактикалар да гел хәрәкәт итәр. Галактикалар бу юлчылыклары вакытында бер-берсенә якынаер, хәтта бер-берсен сизеп үтәр. Ләкин бер галактика башка галактика эченнән үткән вакытта һич нинди бәрелеш тә, казалар да күрелмәс. Һәрбере аерым система буенча кийләнгән ике дәү галактика кайбер вакытларда берләшерләр.

Моның сәбәбе, Галактикалар эчендә урын алучы күк җисемнәре арасында ераклыкның кирәкле, бик югары дәрәҗәдә киләнгән булуы. Галәмдәге бөтен күк җисемнәренең урнашуы кеше тормышы өчен иң яраклы рәвештә киләнелгән. Үрнәк өчен, галәмдә ылы-ылы бушлыклар бар.

Күк җисемнәре арасында билгеле ераклык булуының әһәмиятен шулай ачыклый. Әгәр йолдызлар бер-беренә тагын да якын булса иделәр, астрофизика бик үзгәреш күрмәс иде. Йолдызларда, галәмдәге томанлыкларда һәм башка күк җисемнәрендә булган асыл физик процесслар һич нинди үзгәреш күрмәс иде. Ярак бер ноктадан каралган вакытта галактикабызның тыш күренеше дә хәзергесе кебек булыр иде. Бердән-бер аерма Кич белән чирәм өстенә яткан вакытыбызда күктә бик күпкә күбрәк йолдызлар тамаша кылыр идек. Ләкин гафу итегез, әйе, тагын бер аерма барлыкка килер иде. Бу манзараны караучы мин яши алмас, була алмас идем. Галәмдәге бу дәү бушлыклар яшәешебезне булдыручы асыл шартлардан берсе. Тагын да җентеклерәк эзләнүләр ясаган галимнәр күк җисемнәре арасында ераклыклардан тыш, башка үзенчәлекле баланс күренешләренә дә тап булганнар. Галәмне тикшерүчеләр иң соңында Бөтен галәмдә һәрвакыт кеше тормышы өчен яраклылык принцип күрелгәненә төшенгәннәр. Бу максатка күрә галәм бушына яратылмаган, аның билгеле бер максаты бар. Галәмдә бөтен физик баланслылык кеше яшәеше өчен иң нечкә һәм яраклы рәвештә киләнелгән. Хәзер кеше тормышы өчен бик олы нечкәлекләр,

Аллаһ ул ки, күкләрне терәксез килеш күтәрде. Моны күрәсез. Сыңыннан да гарешкә истива итте һәм кояш белән айны буйсындырды. Һәрбере билгеләнгән вакытка хәтле хәрәкәт итәрләр. Аллаһ һәр эшне тәртипкә салыр. Аятларны, мөгъҗизаларын берәр-берәр ачыклар. Бәлки, Раббыгызга кайтачагыгызга катгый итеп иман итәрсез. Кояштагы нечкә хисаплар. Уяру. Бу фильмда китерелгән саннарның һичберсе дә очраклы, уйлап чыгарылганнардан түгел. Һәрберсе дөньяда яшәүче һәр җанлы өчен бик олы әһәмияткә ия булып,

Югыйсә, аның хикәясе тагын да яракларга таяна. Моннан якынча 14 миллиард ел элеккә Әле һичбер нәрсәнең, һич нәрсәнең дә булмаган вакытка. Ул мезгелдә барлыкка килгән бик шартлау әле тормышка ашмадан алда, кояшның һәм башка бөтен йолдызларның язмышы, кайсы атомнарны чыганак буларак кулланып, ничек энергия таратачаклары, кайчан үләчәкләре билгеләнгән иде инде. Кояшның язмышы да бер яктан караганда башкалардан аерылган иде. Ул якынындагы зәңгәр бер планета өчен яшәеш чыганагы буларак яратылачак иде. Алла галәмнең язмышын әле бу вакыйгаларның берсе дә булмастан билгеләгән һәм яраткан иде инде. Кояш Сид юлы галактикасы мәркәзеннән 26 мең нур елы ераклыкта сәгатенә 792 мең километр тизлек белән хәрәкәт итәр. Галактика мәркәзе тирәсендәге әйләнүен якынча 225 250 миллион елда тамамлар. Үзеннән дәвамлы буларак җылы һәм нур таратучы бу йолдызның диаметры дөньяның диаметрыннан 109 кат, күләме дөньяның күләменнән 1,3 миллион кат, Авырлыгы исә дөньяныкыннан 333 мең кат күбрәк. Планетабыз янында дәү масштабларда булучы кояшның хәрәкәтчәнлеге дөньябызныкыннан дүрт тапкыр артыграк. Бик эссе һәм янып торган кайбер газлардан торучы кояшта заман-заман биек шартлаулар булыр. Бу шартлаулар шул хәтле көчле ки, кояштан буйлары дөньябызның буеннан 40-50 кат артыграк булган ялкын таулары атылыр. Утлы тупка охшаган кояшның эске өлеше Цельсий буенча 6000, Кояш тешенең кызулыгы 12 миллион дәрәҗәдәдер. Бу сыйфаты сәбәпле кояш бер энергия булдыру чыганагы. Шулай ки, кояшның эш көнлек энергиясе Җир йөзендә бөтен бензиннан, агачтан, газдан һәм башка ягылыклардан хасил булган энергиягә тиң. Моңа карамастан, кояштан чыккан энергиянең бары тик 2 миллионнан бер өлеше генә Барлыкка килгән җылысының исә ике меңнән бер өлеше генә җиргә ирешер. Сорау туар. Ә нигә энергиясенең һәм җылылыгының бөтенесе җир йөзенә ирешүе урынына бары тик бу кадәре генә ирешер? Җавап Бу микъдар җир йөзендә яшәешнең бар булуы өчен төгәл билгеләнгән. Кояштан ирешүче шул төгәл энергия аркылы гына көндезләребез яктырыр, җир йөзе җылыныр һәм җанлыларның ризык табулары өчен яраклы шартлар тудырылыр. Кояш Дөньябыздан 150 миллион километр ераклыкта. Мөмкин булган булса, шаттл белән кояшыбызга бары тик 5000 елдан соң гына ирешә алабыз. Югыйсә, Кояштан килүче нурлар бу юлчылыкны нибары 8,5 минут эчендә үтәр һәм планетабызга ирешер. Нәрсәне генә алсак та, Кирәк кояшыбызның дөньябызга карата яраклыгын алыйк. Кирәк кояшның зурлыгын яки кояштагы реакцияләрнең кешен. Барысы да бик нечкә хисаплар белән кырылган. Безнең яшәешебез дә бу бик нечкә хисапларга бәйле. Бөтен бу саннарда бик кечкенә генә үзгәреш тә хәтта дөнья өстендә яшәешнең юк булуына сәбәп булачак. Кояшның һәм үз тирәсендә һәм билгеле бер юнәлештә хәрәкәте, дөньяның исә үз тирәсендә кояш тирәли, кояшка бәйле буларак, айдан тәэсирле буларак та күп кенә хәрәкәтләре бар. Бөтен бу бик тиз хәрәкәтләре вакытында дөньябыз Кояш системасына һәм галактикабызга карата төрле-төрле ераклыкларда булыр. Монда игътибар ителәсе мөһим мәсьәлә шул. Бу хәрәкәтләр вакытында Кояш һәм дөньябыз арасында хәлләр һич тәэсир күрмәс һәм шулай итеп дөнья өстендәге яшәеш тә һичбер куркыныч астында калмыйча дәвам итәр. Күренгәнчә, кояшның яратылышы тезелеше дә очраклы, максатсыз яратылыш тезелеш түгел. Киресенчә, Коръәндә Аллаһның Кояш һәм ай билгеле бер хисап буенчадыр дип белдерүе белән, бу йолдызның Аллаһ тарафыннан кешенең тормышы өчен махсус иттереп яратылганы аңлашылыр. Моңарча аңлатып үткәнебез саннар хисаплар бары тик дөнья яшәешенә генә түгел, бөтен галәмгә тәэсир итәрлек дәрәҗәдә нечкә итеп яратылганнар. Кояштан таралучы нурның тизлеге моның бер үрнәге генә. Нурның тизлеге секундына 300 мең километр. Бу тизлек Эйнштейнның мәшһүр Е тигез М ике каттагы С белән билгеләнгән. Бу формуладагы Е билгеләмәсе

хәзергесеннән ун меңнәрчә кат артыграк килеп чыгар иде. Бу очракта Йолдызларның тешләрендә булган энергия тагын да күпкә тизрәк бетеп, бөтен галәмебез миллионнарча ел әүвәл караңгылыкка күмелеп калган булачак иде. Әгәр дә нур тизлеге хәзергесеннән бик аз микъдарда да әкренрәк булган булса, Бу очракта иң алдан ук галәмнең киңәюе бик күпкә әкрен булып, Галәм бу тарту кешеннән котыла алмыйча һәлак булыр иде. Ягъни ике очракта да бүген эшендә яшәгәнебез галәмнең бар булуы мөмкин булмас иде. Бу кимчелексез баланс тагын бер тапкыр шуны раслый. Галәм очраклы рәвештә барлыкка килмәгән, билгеле бер максат өчен тәртипкә салынган. Астрофизик Уильям Прессның Nature журналында бер мәкаләсендә язганы кебек, галәмдә акыллы тормышның барлыкка килүен булдыручы ылы бер тәртип бар.

Беленгәнчә, Сыд юлы галактикасы спираль рәвешендәге тезелешкә ия. Спираль рәвешле галактикаларда йолдызлар һәм күк җисемнәре. Шешкән сыман түгәрәк бер мәркәз һәм бу мәркәздән тышка таба шул ук турылыкта Һәм шул ук юнәлештә борылып барган куллардан формалашкан хәлдә урын алганнар. Мәркәздән чыгучы бу спираль куллар арасында калган галәм бушлыгында да Кайбер йолдыз системалары урын алыр, ләкин аларның саны юк диеләчәк кадәр аз. Менә безнең Кыяш системабызда әйтеп үткәнебез шушы спираль куллар арасында еш очрамый торган йолдыз системаларының берсе. Ярар, Әмма нидән Кояш системасының шушы спираль куллар арасында булуы әһәмиятле? Элек шуны әйтергә кирәк ки, галәмдәге урыныбыз сәбәпле спираль кулларында газлар һәм төрле артыклардан ерак булучы чиста һәм аек манзарабыз, галәм күренешебез бар. Әгәр спираль кулларның берәрсе эчендә урын алган булса идек, былай ачык рәвештә галәмне тамаша кыла алмас идек. Профессор Майкл Дентон Табигатьнең язмышы исемле китабында Бу теманы шулай ачыклый. Бик ачык булган башка хакыйкать исә, галәмнең бары тик безнең бар булуыбызга яки биологик ихтиҗларыбызны каршылавыбыз өчен шул хәтле мөгъҗизалы рәвештә туры килүе генә түгел, шул ук вакытта безнең аны аңлавыбызга да бик яраклы булу хакыйкате. Кыяш системасының бер галактик читендә урнашуыбыз безнең төннәрен күк йөзен тамаша кылып һәм галәмнең төзелеше турында мәгълүмат туплавыбызны булдыра. Әгәр без берәр галактиканың мәркәзендә урнашкан булса идек, һичбер заманда спираль галактика рәвешен күрә алмас яки дә галәмнең төзелеше турында фикер иясе була алмас идек. Майкл Дентонның да ишарәт иткәне кебек, галәм нәк безнең ихтиҗларыбызга туры китерелеп яратылган. Игътибар ителергә тиешле башка бер хосус исә Кояш системабызның галактик кулының ярында, ягъни Сид юлы галактикасының бөтенләй мәркәзендә булмыйча, читендә урын алуы. Бу Майкл Дентонның да ишарәт иткәне кебек, безнең галәмне, күк йөзен аек, ачык рәвештә тамаша кылуыбызны да һәм иң әһәмиятлесе, космос турында мәгълүмат иясе булуыбызны да булдыра. Сид юлы галактикасында кояшыбыз Һәм аның тирәсендәге планеталарның урын торышларын да Раббыбыз Аллаһ махсус рәвештә билгеләгән. Бу халат безләрнең космосны тануыбызга, аның турында тирәнтен уйлануыбызга һәм Аллаһның сыңсыз кодрәтен тануыбызга вәсилә булып тора. Аллаһ бер Коръән аятында безләрне шулай уяра. Ант булсын, башлангычтагы иншаны яратуны белдегез. Үгет алып уйлануыгыз кирәкмәсме? Планеталарны бер арада тотучы кеш.

Планеталарның галәмгә атылуларыннан саклаучы тәэсир исә кояшның тарту көче белән планетаның мәркәздән качу куәте арасындагы пропорция. Кояш үзе ия булган ылы тарту көче сәбәпле бөтен планеталарны тартып торыр. Планеталарда әйләнүләреннән барлыкка килүче мәркәздән качу куәтләре аркылы Кояшның бу тарту көченнән котылырлар. Ләкин, әгәр дә планеталарыбызның әйләнү тизлекләре тагын да әкренрәк булса иде, ул вакытта барысы да кояшка таба тартылып, иң соңында кояш тарафыннан ылы шартлаулар аркылы йытылырлар иде.

Әгәр дә планеталарның әйләнүләре тагын да тизрәк булса, ул хәлдә кояшның аларны тотарга кеше җитмичә, планеталар тыштагы галәмгә атылачак иделәр. Ләкин бу санап үткәнебез вакыйгаларның һичбере дә булмый һәм бөтен планеталар да үз орбиталары буенча хәрәкәт итәр. Аллаһ Коръәндә белдергәнчә, һәрбере үзенең билгеле юлы орбитасы буенча йөзеп китмәктәдер. Бу ноктада шул хакыйкатькә дә игътибар итүебез тиешле. Дөньябыз бик олы бер массага ия, һәм энергия чыганагы булучы кояшка кадәр ераклыгы күпме кирәк, нәк шул дәрәҗәдә. Болай итеп дөньябыз кояшның яндыручы һәм юк итүче тәэсиреннән сакланыр һәм дә кояшның файдалы энергиясеннән булуы кирәкле кадәр генә файдаланыр. Кояш белән бәйле шушы нечкә һәм махсус балансларны ачучы Кеплер, Галилео кебек астрономнар исә бу системаның безләргә ачык рәвештә кемдер тарафыннан көйләнелгәнен һәм Алла хакимиятенең космостагы исбаты булганын белдерергә тырышканнар. Кояш системасының төзелеше белән бәйле күп кенә ачышлар ясаган һәм яшәгән иң бөек галим дип саналучы Исаак Ньютон да шулай язып калдырган. Кояштан Планеталардан һәм кометалардан торган бу бик нечкә система бары тик акыл һәм көч иясе бер барлыкның максатларыннан һәм хакимиятеннән генә килеп чыгарга мөмкин. Ул боларның барысы белән дә идара итә һәм бу кыдырәте өчен аңа истин куәт иясе Раббы дип әйтелә.

Артык калучы 4 миллион тонн водородны да энергиягә үзгәртер. Кояшның бер секунд эчендә ясаган энергиясе кешелекнең башлангычыннан бирле кулланылган энергиядән тагын да күпкә артыграк. Дәү бер атом теш реакторы булган кояш эчендәге реакцияләр аркылы лы бер энергия барлыкка килер. Инде бу ноктада Аллаһның сыңсыз кеше, Һәм космоста һәрбер атом һәм бу атом эчендәге протон, нейтрон кебек һәрбер өлешчәләр өстендәге хакимияте белән кара-каршы калабыз. Яратылган һәр нәрсәнең дә өстендә булган Раббыбызның бу көче һәм хакимияте турында бер аятта шулай хәбәр бирелә. Синең белән булучы берәр вакыйга яки аның турында Коръәннән укыганың берәр төрле нәрсә һәм сез эшләгәнегез берәр эш тә юк ки, аларга бик талганыгыз да. Өстегездә безнең сезнең өчен әзерләгәнебез шаһитларыбыз булмасын. Җирдә һәм күктә зәррә авырлыгында һичбер нәрсә Раббыңнан саклык ала алмас. Монардан тагын кечерәге дә яки биегрәге дә юктыр ки, ап-ачык китапта теркәлгән булмасын. Кояш бер секундта икенче дөнья сугышында Нагасакига атылган атом бомбасыннан 100 миллионнарча кадәр күбрәк энергия җитештерер. Кояш янында искә дә алынырга тиеш булмаган бу энергия таратучы бомба өстендә иң элек Эйнштейн буларак замананың иң мәшһүр галимнәре бик олы тырышлык күрсәттеләр. Нәтиҗәдә исә кешелекне юк итү өчен кулланылган коралга ия булдылар. Югыйсә, Раббыбыз дәү бер энергия чыганагын, безнең һичбер тырышлык күрсәтмәвебез килеш, бар итә, зарар бирүен кыенлап, дәвамлы буларак файдалануыбызны булдыра. Кояштагы реакция нәтиҗәсендә дүрт водород атомы берләшеп, бер гелиум атомын барлыкка китерерләр. Ярар, әмма бу реакциядәге атом тешләрен бер-берсенә ябыштыручы куәт нидән гыйбарәт? Бу куәткә Көчле атом тыш куәте диелер. Ләкин зләнүләр шуны күрсәтә ки, көчле атом төш куәте моны булдыруы өчен нәкъ менә кирәкле дәрәҗәдә генә куелган. Көчле атом төш куәте әгәр дә хәзерге дәрәҗәсеннән тагын да беразга көчсезрәк булган булса, ике водород теше берләшә алмас иде. Яннары белән якынлашучы ике протон шунда ук бер-берсен эткән хәлдә, шулай итеп, кояштагы реакция әле башланмадан тәмамланыр иде. Ягъни кояш һич тә була алмас иде. Мәшһүр галим Джордж Гринштейн бу хакыйкатьне Әгәр атом тыш кеше бераз тагын да зәгыйфьрәк булса иде, Ул вакытта дөньяның нуры һичбер заманда янмаячак иде дип аңлатып үтә. Кишле атом тыш куәте тагын да бераз кишлерәк булган вакытта ниләр булыр иде? Ул хәлдә бер протон һәм бер нейтроннан торучы дейтрон түгел, ике протонлы дипротон барлыкка килер иде. Бу халәттә кояшның ягулыгы бер мәлдә бик көчле һәм тәэсирле хәлгә әверелер иде. Бу шундый ягулыкка үзгәрер иде ки, кояш һәм аңа охшаган бөтен башка йолдызлар берничә секунд эчендә шартларлар иде. Кояшның шартлавы исә берничә минуттан соң бөтен дөньяны һәм аның өстендәге бөтен җанлыларны ялкын эчендә буып, берничә секундта күмер хәленә китерер иде. Ләкин бөек яратучыбыз булган Аллаһның рәхмәте сәбәпле, көчле атом көч куәтенең көче нәкъ менә тиешле дәрәҗәдә генә һәм кояш пропорцияле реакция аркылы әкрен-әкрен генә янар. Боларның барысы да көчле атом тыш куәте кешенең бөтен кешелекнең яшәешен булдырыр рәвештә көйләнгәнен күрсәтә. Әгәр бу көйләүләрдә берәр тайпылу хасил булса иде, кояш кебек йолдызлар да бар булмас, яки бар булган вакыттан күп тә үтми, куркыныч шартлау аркылы юк булырлар иде. Аллаһ кояшны кешенең яшәеше өчен махсус рәвештә яраткан. Һәм моны Коръәндәге Кояш һәм ай билгеле бер хисап буенчадыр. Рахман сүрәсе 5 аяты аркылы безләргә аңлаткан. Кояш һәм дөньядагы саклаучы үзенчәлекләр. Аллаһ дөньябызны кояш кебек дәү энергия чыганагының юк итүче тәэсирләреннән саклаган килеш яраткан. Соңгы елларда ясалган эзләнүләр кояшның бер йөрәк сыман тибүен күрсәткән. Галимнәр бу тибелеш вакытында таралучы һәм бер-берсеннән аермалы миллионнарча тавышка тап булганнар. Кояш кебек сөт юлында булучы 200 миллиард йолдызның да охшаш шикелдә тавыш чыгарганнарын һәм шуны ишеткәнлегебезне күзаллагыз. Хәлебез ни булганын уйлагыз. Колакларыбыз бу дәү тавыш чыганакларыннан тарылучы тик бер нотаны да ишетмәс. Чөнки чыккан тавышларның тетрәнү ешлыгы иң соңгы буларак ишетә алганыбыз 20 герцтан да астарак. 1 белән 4 миллигерц арасында. Бу тавышны ишетүебез мөмкин түгел. Ишетү шигебез мөмкин булса да хәтта космос бушлыгында тавышларны үткәрәчәк һава яки берәр газ катламы булмаганлыгыннан бу тавышлар дөньяга ирешмәс. Кояштан чыккан тавышны 20 мең белән 40 мең тапкыр кишәйтсәк тә хәтта, пышылдаудан тагын да басынкырак тавыш барлыкка килер иде. Бик кызык. Яныбызда бер концерт бирелә, ләкин дөньябыздан кат-кат тагын да зуррак сәхнә аланында. Өстәвенә меңләрчә тапкыр зуррак дәү-дәү динамиклар аркылы. Ә без исә Аллаһның өстен яратылышы сәбәпле моны абайламый һәм белмибез. Дөнья дәвамлы буларак кояштан килүче энергия ташучы элешчәләр тарафыннан бомбардировкаларга дучар ителә. Моңа каршы дөньябызның ике төрле саклану ысулы бар. Әгәр дөньябызның бу саклаучы сыйфатлары булмаган булса, Кояштан турыдан-туры килүче югары энергиядәге нурланыш һәм шулай ук энергиягә йөкле өлешчәләр яшәешне юк итәрлек дәрәҗәдә куркыныч булачаклар иде. Дөньяның беренче саклану үзенчәлеге X һәм ультрашәмәхә нурланышларның диңгез төпләренә кадәр дә иңүен тоткарлыган атмосферабыз. Кояштан килүче энергия ташушы өлешчәләр Атмосферадагы молекулаларга бәрелеп, тоткарлык күрерләр. Үлем ташучы бу өлешчәләр атмосфераның аскы дәрәҗәләренә иңгән вакытларында инде җанлыларга зарар бирмәслек хәлгә килеп, озын дулкыннар рәвешендә таралырлар. Дөньябызның икенче саклану ысулы исә – Дөньяны биләп алучы магнит аланы. Дөнья магнит аланы сәбәпле кояш җиле рәвешендә кояштан килүче энергия ташучы өлешчәләрдән җанлы организмнарны саклар. Кояшта бик олы шартлаулар булуына карамастан, бу магнит алан калкан вазифасын үтәр.

Аллаһ безгә кытыптагы бу манзара аркылы бик зарарлы була алган нурланышның ничек зарарсыз хәлгә китергәнен күрсәтә. Кояш безгә нәрсә аңлата? Кояшның космостагы урыны һәм планеталарны бер арада тотуы, дөньяны җылытуы, Тараткан нурларының үзенчәлекләре. Бу нурларның җанлылар өчен тормыш-үлем дәрәҗәсендәге әһәмияткә ия булганлыгы, Кояшның космостагы җанлыларның яшәеше өчен махсус яратылганын күрсәтә. Шулай итеп, галимнәр космосның кеше тормышы өчен махсус максат ниятеннән яратылганын аңлатырлар. Моңа карата, космос бушка бар ителмәгән, аның бер максаты бар. Башта Кояштагы пропорцияләр белән бергә, Космостагы бөтен физик пропорцияләр кешенең яшәеше өчен бик нечкә һәм махсус рәвештә көйләнелгән. Космостагы һәр үзенчәлек кеше тормышын күздә тотып барлыкка китерелгән. Аллаһ һәр нәрсәнең хакиме икәнлеген бер аятендә шулай белдерә. Гаепнең, беленмәгәннең ачкычы аның катындадыр. Анардан башка бер кем дә гаепне, беленмәгәнне белә алмас. Җирдә һәм диңгездә булганнарның барысын да ул белер. Анардан хәбәрсез бер яфрак та хәтта төшмәс. Җирнең караңгылыкларында берәр нәрсә, суда һәм кырыда барысы да һәм һәр нәрсә дә ап-ачык китапта. Иң зурысыннан алып, иң кечкенәсенә кадәр тирә-ягыбызны кушаткан тезелеш яки системаларның кайсысына карасак карыйк, шиксез буларак, берәр бик биек мөгъҗиза белән кара-каршы калачакбыз. Иң әһәмиятлесе, Бу могҗизаларны күрә белү. Чөнки бер могҗиза никадәр ачык һәм олы булса булсын, бу могҗизадан Аллаһның барлыгына һәм сыңсыз биеклегенә төшенү бары тик иман итүчеләргә генә хас үзенчәлек. Инкар итүчеләр исә апачык берәр могҗиза белән кара-каршы калсалар да, тәкәбберлекләре Яки дөньяви теләкләре сәбәпле аны кабул итмәсләр. Күп очракта да акылга сыймаган юрау һәм ачыкламалар аркылы бу могҗизаларны күрмәмешкә салышырлар. Югыйсә, кояшны тасвирлаучы бу фильмда карап үтелгән могҗизаларның тик берсе генә дә